Okay abusuafoɔ menkyerɛkyerɛ obi anaa mensan ma obi biako aba mfa mmra Ayɛka TV abusuafoɔ King Krankye um, ɛyɛ um, lawyer ni mapa wɔ ɔman Ghana mu ase abusuafoɔ um, ɔde ɛyɛ application bi ɛkɔdan ɛyɛ court a na kyerɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ Erm John Dramani Mahama Flabbership of the NDC Amanyɔkuo kuo no, ɔkyerɛ sɛ erm wabɛdi Ghana Ghana mmra no so no, erm waboro so sɛ ɔsa pɛ sɛ ɔtena so biem ɛyɛ president biem no, ɔfaale saa application wei de kɔdaa court ma court ɛbɔɔ n'application no gui na na ne nsɛm bi a na ɛwɔ mu no na kyerɛ sɛ nneɛma one two bi na kyerɛ sɛ ɛyɛ wrong. Na ɔpromisee sɛ ɔbɛsan akɔ aba biom ama ɔsan de ɛɛm na ɔ ɔ court bɔɔ no application no guiɛ no, NDC foɔ mpanyinfoɔ no bebree no ara baa abɔnten bɛdii ne ho fɛm kyerɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɔpɛ sɛ ɔyɛ yi nyansa biara nni hɔ. Wɔ abusuafoɔ hɔ me ne wo ka sɛ wasan afile application. application foforɔ akɔrɛkte ne mistakes bi a na ɛwɔ application no mu bi a asɛ ade akokɔ dan kɔɔte na abusuafoɔ me ne wo kasa yi court atena saa asɛm no so sɛ ɛyɛ John Dramani Mahama a yɛbɛtumi adisqualify no sɛ ɔntumi mmɛstande anaasɛ ɔntumi nyɛ flag bearership anaa ɔntumi stande for president ɛwɔ ɔman Ghana mu ase bi gye berɛ ne nkuti nsɛm mu nkyɛn mu yɛkɔba ba bɛtoa so mɛsɛ sɛ na ne da edi kan wotie me a mɛsɛ sɛ wobɛ subscribe to my channel wobɛ like na de wadwenkyerɛ so agu comment section hɔ kamakama
The NDC, led by their lawyers, di Yibra Kenkranche ho fɛw kan sɛ wɔde ba mpire du Supreme Court bɛbɔ gu mpire du san sɛ adeɛ na wɔfaleeɛ no sɛbe ɛntɔ aso mu nyansa ni. Yɛwura krankye san kɔɔ back ɛkɔ kɔrɛkte all the administrative errors sɛdeɛ ɔprɔmiseeɛ no asan arefile the case involving the disqualification of former President John Dramani Mahama from contesting the twenty twenty four elections na ɛnnɛ ɛna the Supreme Court of the land ɛtena asɛm no so na Nyame anim nokorɛ nim ni ɛnnɛ Erm Yewura Kɛnkrankye, Supreme Court andismisse case no, na mmom no Supreme Court kyerɛ mu a ɔnkɔyɛ amendment in some of the reliefs in his action seeking to disqualify Mahama from contesting the twenty twenty four elections. Reliefs bɛn ɛna Supreme Court ka ho asɛm? Now among the reliefs, Mister Kɛnkrankye yɛ a ɔyɛ private legal practitioner,

Hɛn yaw daa ko asan. Ntsi ndɛ Supreme Court Judges yi a ɛkɔ asetsena yi a wɔn maa Yewura Kɛnkorankye kwan for amendment no, na ɛyɛ Chief Justice Gertrude Tukɔnɔ, Justice Mariama Owusu, Justice Lovelace Johnson, Justice Henrietta Mensah Bonsu, Justice Samuel Asiedu, Justice Ernest Gawu na Justice Yaw Darko Asare, nti seven Justices of the Supreme Court of the land ne ne wɔn kɔ aseta. Na wɔn kyerɛ mu a, Yera Kenkorankye yɛ amendment no bio nyinaa awie a, Nyankopɔn yɛ adom a, May tenth, twenty twenty four, which is on Friday, wɔmfa mmra the court. Na ɛnɛ, Mister Kenkorankye, ɔno ankasa na represente ne ho. ɛna wɔde too court sɛ ɔpɛ sɛ ɔ expande the first two of his main reliefs seeking to disqualify the former president John Dramani Mahama from contesting. Na reliefs yɛ a ɔ seeki to expand no one ɛyɛ a declaration that on a true and proper interpretation of articles 66 clause one and clause two of the 1992 constitution yɛ a ɛse a person seeking a second presidential term must be a sitting president. A person seeking a second presidential term must be a sitting president. Ebien, declaration a wɔsan ɛkɔ akɔ expande no nso yɛ declaration on a true and proper interpretation of Articles 66 clause 2 and 3 of the 1992 Constitution yɛ no nso se, A second presidential term must be consecutive to the first term. A second presidential term must be consecutive to the first term. Nti wei mmienu ɛna according to Yewura Kwankwankye ɔrekɔyɛ amendment ɛsan ade um, constitutional

Ma me nkyerɛkyerɛ deɛ maka yi ne yɛntoa ɛso. Deɛ ɛdi kan ne sɛ, yɛwura kɛnkrankye se kɔɔto nkyɛkyerɛ no mu because nineteen ninety two constitution sixty six article sixty six clause one and two no se obi a ɔhwehwɛ sɛ ɔbɛkɔ second term as president no constitution no astate sɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ sitting president ansa na watumi asan akɔntɛste Edi ara ne for a second term but in the case of former president John Dramani Mahama odi ne first term wieɛ no wantumi antoa so sese ɔyɛ former president nti supreme court nkyekyere no mu sɛ akwanya bɛn na ɛda hɔ nom nti a ennei former president John Dramani Mahama ɛsɛ contest for the 2024 election ɛna wɔsan kotuo bion sɛ article 66 plus 1 and 2 of the 1992 constitution kyerɛ mu a Second presidential term no ɛwɔ sɛ ɛyɛ consecutive to the first term, kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛtoa wo first term so. But in this case, former President John Dramani Mahama twaa ne first term wieeɛ no, Ghanafoɔ tuu ne sɛ bankye in the first instance, ɛna Ghanafoɔ san buu ne faa so in the second instance. Nti wɔwee mmienu, ɛna wɔresan ba bio. Nti sɛ Ghanafoɔ to aba amana amana asan aba bio a, ɛnyɛ consecutive because mfie pɔlepɔle nwɔtwe na aba abɛda ntam. Enti Supreme Court rekyerɛkyerɛ mu fa kyerɛ sɛ saa mmara no, sɛn paa n'asekyerɛ teɛ. Ɛnna deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ, obi yɛ former president na ɔpɛ sɛ ɔɔkopae ɔfese foforɔ bio than office of the state a, ohia sɛ Ghana mmarahyɛbadwa bɛgye atom. Ɛno nso yɛ Article sixty eight clause two. Enti no no, sɛn paa na nteaseɛ no teɛ. Ɛnna bio, Wɔsan kyerɛ mu sɛ, sɛ obi yɛ former president a, saa office no, Ghana aban san hwɛ no ma no emolument, kyerɛ sɛ waba pension in the in the natural sense. Nti ɛno no sɛn? Ɛno no ohia nkyekyeremu from the Supreme Court because obi kɔ pension ne yɛtua ne pension pay a, ɔno kɛnkorankye nyi nto ho sɛ ɔbɛsan aba into active office. Nti nkyekyeremu. Ɛna bio, Ɔkyerɛ mu a, obi yɛ former president a, aban.